Pathian duhnak in Khrih lamkaltu a simi keimah Jonathan nih vawleicung ah khuasa ka hmun kip ah khua a sami kan Laimi vialte hna kan Bawipa Jesuh Khrih min in kut kan tlaih hna. Pathian kan Pa le kan Bawipa Jesuh Khrih nih vel le teinak in pe ko hna seh. Tuzing ka caan ah Tawi te van ruah ṭan, van i ruah ti hna usih tiah ka duhmi cu nan ca i ka tinhmi cu keimah lawnglawng nih ka hngalh. Cucu hmailei ah siasatnak saruun thluachuahnak a si timi kha tuzing caan ah ka chim duhmi cu ruahchannak in nung ti a si lai. Minung kan nunnak ah hin ruahchannak ngaih hi a biapi taktak. Ruahchannak in nung hi a biapi taktak. Zeiruangah cun ruahchannak kan ngeih ahcun thil pakhat zei bantuk thil kan tuah puah ah hin zuamnak kan ngei. Ruahchannak kan ngeih ahcun kan thil tuahmi hin kan nun a ṭhawng kho. Cun kan thil tuahmi ah kan lung a sau, kan tha a nuam i hmailei kan kal hlannak ah lungdong a har, lungdong lo tein rianṭuan kan zuam. Asan ruahchannak kan ngeih lo ahcun lungdong a fawi, lung a tawi, tha a chia. Zei bantuk thil kan tuah puah Tha a nuam lo. Tahchunhnak ah, nihin ah lo kan ṭuan, thlaici kan tuh i kan ruahchanmi cu dah a si ticun hmailei ah a par kan zun te lai i a thei a tlai kan zun te lai timi kha ruahchannak ngei bu tein thlaici kan tuh. Cucah kan ṭuan cuahmah lio facang si zongah zei bantuk kan ṭuan cuahmah lio zongah lunglawm thanuam tein rian kan ṭuan i hmailei ah a par kan zun te lai ti ruahchannak kan ngei caah lunglawm thanuam tein ruahsur nilinh lakah rian kan ṭuan. Cu bantuk cu minung kan nunnak ah hin ruahchannak ngeih buin vawlei cungah nun i khuasak hi a biapi taktakmi si. Ruahchannak ngei lo i khuasak cu pakpalawng khi minung pakhat nih cun ruahchannak ngeih bu te i khuasak hi a biapi taktakmi si. Zumtu kan si zongah zum lotu kan si zongah ruahchannak ngeih bu te khua kan sak ah hin kan ṭhawng kan nunnak hi Mi vale kan nunnak ah thil pakhatkhat kan i tinh. Tahchunhnak ah pakhatkhat business kan tuah zongah siseh, sipuai kan tuah zongah siseh, tangka kan kawl zongah siseh, ruahchannak ngei bu te kan tuah tikah lung a nuam, tha a nuam. Awmitnak lam zongah fawi. Set na ruahchannak um lo cun lungdong a fawi tiah ka chim cang bantukin cubantuk Judah mi hna Babilon ah sal an tang lio ah khan Pathian nih Jeremiah hmangin ca a kuat hna i nan thanum ko u tefa tampi nei u lothlo u rianṭuan u nan ka kawl nang ka hmuh lai i nan thlacamnak kan leh hna lai i hmailei ah nan ca ka thinhmi cu van chin ahcun thluachuahnak si tiah sultan nang kan chuah ṭhan hna lai i thluachuah kan pek hna lai tiah saltang mi hna kha Pathian nih Jeremiah bang ca kuat hna i ruahchannak a pek hna cu bantuk cun zumtu kan nunnak ah hin hi vawlei kan ton lennak ah hin thil har tampi zong kan tong ko lai Judah mi na Babilon ah sala an tang i harnak tampi an tuar kum sawm sarih chung an tuar sihmanhsehlaw Pathian nih a chuah hna i thluachuah a pek hna i ruahchannak a pek hna bantukin kan chuah hna lai tiah ruahchan a pek ṭhan hna bantukin zumtu kan nunnak zongah zeidah kan ruahchannak a ngan bikmi cu a si ti ahcun ruahchannak vialte a ngan cemmi cu nihin zongah nikhatkhat ah kan thi dih te lai i kan i ruahchanmi cu nikhatkhat ah kan thi dih te lai i kan i ruahchanmi cu van ah Jesuh Christ he zungzal kan lengtli te lai timi hi ruahchannak lempi kan ngeih le cucaah tuni caan ah ka chim duhmi cu dah si tiah cun vawlei kan nung chungah hin ṭhatnak tampi kan tong caan um lai nuamhnak kan tong caan um lai lawmhnak kan tong caan um lai chiatnak kan tong caan um lai sungzetlaknak kan tong caan um lai zeicah vawlei a si cah kan tong caan thil tampi um ko lai ni hin ah a tong cuahmah lomi caan um ko lai ni hin ah na nunnak lam cu na tluknak Sunghnak tampi na tong ko lai. Cu harnak vialte cun Pathian nih a kan kamhmi cu zumtu mi hna caah Pathian nih a kan kamhmi cu ruahchannak ngan cem a kan pekmi cu amah he zungzal zungzal in van ah leng ti kha a kan kamhmi si. Cucaah nihin na tha chia hlah, ṭho chin kar hlang i zuam. Hmailei ah Pathian nih vawlei kan tlonlennak ah zeitluk in har ko hmanh sehlaw Pathian nih a kan kamhmi van ah zungzal in kan lengtli te lai timi nih khan kan tha kan makter se timi kan i ruahchanmi nih khan lunglawm tein hmai le lam kan hruai chinchin se law valeng ka hlanak ke ṭhol chinchin ka hlang na si law zumtu mi na kan ruahchan mi zungzal zungzal van ah kan lengtli te lai timi ruahchan ang kan thai nom ta naw si ti kha tu zingzara van chim ka du mi se kan dihlak ca pathian nih thlachuahnak kan pe ko se